Tolgun kanalyndan hemmäňize salam dostlar. Biziň bu günki wideomyzyň ady Telewideniýe döwri gutardymy? Ýeri näme, wideo geçeliň. Has öňler radio bardy, soňra telewizor peýda boldy. Ilkinji telewideniýe bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýylda Angliýanyň Hastings şäherinde Jon Logi Baýard tarapyndan oýlanyp tapyldy. Ilkinji telewizion surat 1926-njy ýylda Baýrd tarapyndan efire berildi. Bu bolsa radio ýaýlymyna täze bäsdeş çykdy diýmek bolýardy. 1939-njy ýylda New York Times gazetinde telewideniýe radio bilen asla bäsdeş bolup bilmez, çünki adamlaryň oturyp ekrandan gözlerini aýyrmazlygy gerek. Emma orta amerikan maşgalasy muňa hiç hili wagt tapmaz diýen habarlar bardy. Ýöne hemmämiziň bilşimiz ýaly telewideniýe dünýäsi radio dünýäsiniň has öňüne geçdi. Aslynda diňe bir radio däl, teatr sungatynyň hem meşhurlygyny pese düşürdi. Aýdylmaly ýene bir hakykat bar, biz muny duýsak-da, duýmasak-da gün geçdikçe telewideniýe dünýäsi hem ýuwaş-ýuwaş ýitip barýar. Munuň hem esasy sebäpleriniň biri bolan kompýuterleriň we akylly telefonlaryň peýda bolmagy bilen dörän sosial media. Alymlaryň barlaglaryna görä, iki müň ýigriminji ýylda adaty bir adam bir ýylyň dowamynda ortaça sekiz ýüz sagat sosial media ulanýar. Ýagny bu bir adamyň hiç durman otuz üç gününi sosial media berdigi bolýar. Bu möçberiň iki müň ýigrimi birinji ýylda otuz dokuz, kyrk güne çenli artjakdygy çaklanylýar. Adamlar kem-kemden görmek isleýän kinolaryny, habarlaryny ýa-da şuňa meňzeş özlerine gyzyklanma döretýän habarlary telewizordan däl-de, internetden görmegi saýlaýarlar. Munuň esasy sebäplerinden biri, eger-de sen telewizor arkaly görmek isleseň, seniň haçan haýsy habary görjekdigiňi ýa-da haçan haýsy aýdymy diňlejekdigiňi telewideniýe ulgamy kesgitleýär. Emma ýigrimi birinji asyrda adamlar muny islemeýär. Çünki günümizde internet ulgamlary arkaly gün tertibine haçan näme etjekdigiňe özüň karar bermek mümkin. Telewideniýe dünýäsiniň ýitip, sosial medianyň meşhurlygynyň artmagynyň ýene bir sebäbi sosial medianyň rahat bolmagydyr. Ýagny telewizor ulanyjysynyň hökman öýünde telewizoryň başynda oturyp tomaşa etmesi gerek. Emma sosial medianyň ulanyjysy bolsa islendik ýerde islän zadyny telefonlardan, tabletlerden ýa-da kompýuterlerden syn edip bilmegidir. Internet ulgamlarynyň telewideniýeden ýene bir artykmaç tarapy reklamalar. Meselem, YouTube ýa-da şuňa meňzeş islendik bir platformalarda wideo görüp otyrkak öňümizden çykan reklamalary üç-dört sekuntdan geçirmäge mümkinçiligimiz bar. Emma telewideniýede minimum bäş, maksimum otuz minut aralygynda reklamalary görmäge mejbur bolýarys. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, häzirki ýaş nesilleriň telewideniýe dünýäsinden has uzak bolup, günleriniň köp bölegini internet ulanmak arkaly bile geçirýärler. Geljegimiz hem ýaşlaryň gurmalydygyny düşünsek, telewideniýe dünýäsi düýbünden ýitip biler. Bu günki wideomyzy halan bolsaňyz, wideo laýk basmagy,